Bu gün biz ýoldaşym bilen swidaniýa barýas, şoň üçin siz bilen bile taýýar boljak. Taýýarlanamda nähili saçymy uhod etýän, nähili makiýaž etýän hemmesini görkezip geçýän. Ilki bilen arassa däl saçlarymyzy ýuwmak bilen başlaýas. Men şeýle rozmarinli şampun ulanýan Taşe firmasyndan, gaty kän öwdüler, maslahat berdiler, menem ilkinji gezek barlap görýän. Saçymyzy ýuwandan soň, indi saçyma etýän uhatlarymy görkezesim gelýär. Şeýle rozmarinli serumym bar. Bu saçyňy ösdürmäne, täze wolasinli follikullar döretmäne kömek edýär. Muny her gün ulansaň hem bolýar. Şeýle köklerine. Sepip çykýan we iki-üç minut massaž etýän. Aslynda muny saçyňa piling edip soň etseň has gowy pronikat etýär we peýdasy has köp gowy bolýar. Soň şeýle termozaşitam bar. Saçymy fen bilen gurytýanym sebäpli hökman saçyma termozaşita ulanýan. We şeýle ýene taşaýanyň ýene-de bir ýagy bar. Hemme saçdan soň çal many maslahat berýär, ştoby por rysty bolmazýanak. Ýöne men öňünden çalýan, soňundan biraz saçymy ýagjymak etýän. Hiç bir produkty-da želatinini köküne degizmän çaljak bolmaly. Indi saçymyzy segsen prosent guratýas. Ondan soň nähili uklap gitýänimi görkezip geçen. Saçymyz şeýle guradan soň Esasy wajyp zatlaryň biri şeýle solewoý spreý bolup gitýär, bulam taşaýdan. Bul obýom bermäne, ýaňky fiksirowt etmäne has kömek etýär. Şeýdip köklerine sepip çykýarys. Ýöne men uzynlygyna-da sepmäni gowy görýän, şo bu ukladkam gowy durar ýaly. Bu bilenem ýene bir gezek gurudyp obýom berip çykar. Obýomyny özüňiz görýäňiz. Ukladkadan soň has beter gowy bolýar. Kimiň saçy Dyson-da ukladkany tutmaýan bolsa, şeýle kiçisini barlap görüň. Munda has hem kiçi hem-de gowy fiksirit edip durulýar. Ýöne meň saçym etagym gowy tutýany üçin men ulusyny-da etýän. Şeýle bölek-bölek edip alyp, ukladka edip başlaýas. Wajyp nýuanslarynyň biri, şuny etýän wagtyňyz hökman soňunda sowugyna geçirip, sowuk üfletmeli. Öyle. Yöne men muny beydip goyamok. Men srazy muny yıňlayan. Size şey denimizde has uzak vaat saklanyan. Siz muny bu gece bilen etsenizden bolya. Yöne men de bu geceler biraz iri bolyamy ken uzak duranok. Yöne özünü şey edip eden vaqtınız

Esasanda çolkany ilkinji etmeli. Ýöne maňa yzlarymy etmändigimi işaret berenligi üçin men soňunda etýän. Men her gezek ukladkamy her hili etýän.

Braşşing nasadkasyny alýas. Ilki bilen saçymyzy öňe aýlaýas. Şeýle bir zatlar bolýar. Indi yza aýlaýas. Indi şuny e, guradyp bolansoň, Şuny ýokary iteld, aşak çekýäs. Açelkamyza bolsa şuny dakýas. Indi bu ukladkamyz bilen bir-iki sagat gezmeli. Men şu arada siziň bilen makiýaž etjek hem-de şo makiýažy nädip öwrenenimi aýdyp berjek. Şeýdip indi makiýažymy başlaýas. Ilkinji bilen ýüzümizi gowy uwlažnýat etmeli. Şonuň üçin men ilkinji bilen tonik bilen ýüzümi birinji arassalaýan. Okuwda okaýarkam men

Bir hili iki gat etýärdi, nekrasiw etýär. Şonuň üçin olaram halamaýardym. Soň bir gyzyň etýän makiýažyny haladym. Men aýtdym, meniň özüme etmäni öwredäý diýdim. Ýaňky öwretdi. Ýöne Siralyn oňlanky biraz professionalny bolup gitýän üçin ony powsednewny günde ulanyp bolanokdy. Şeýle silmaksyň molotçkasy bilen uwlažnýat etýäs. Men özümi soň gelişdirmän başladym. Ve syrana edibim bilen bokdum. Gov öwren, gov öwrenmändirin men. Gelişdirmedim yine. Yine etýärdim makyaj. Şo wagt üçin men özümi gov etýän ýaly görünýärdi. Iň soňunda şeýle dalba sprey bilen ýüzümizi uwlažnýat etjek. Näçe gov ýüzümizi uwlažnýat etsek, şonça ton gov oturýar ýüzümizde. Şeýle Inglotyň Gelin ulanýas gaşymyz üçin. Men ulanýan taçneye. Öň pus ulanýadym. Ýöne baramda maňa şunu sowet berdiler. Biraz işlemek kyn men üçin. Gaty fiksirut edenok. Günüň soňunda da ýa degseň hereket edibilýär. Şonuň üçin indi ýene köşgümize geçýäs. Ýüzümiň iki tarapy razny bolany üçin bu tarapym ýokarda, bu tarapym biraz aşakda. Şonuň üçin gaşyny e, staraýus bu tarapyny biraz aşakrak edip oformlät etmäne. Tä itagam ýokarda durýar. Şeýdip bu tarapy, a bu tarapyma staraýus şeýdip ýokaryk edip. Gaşdan biraz alynmany üçin Gowy görünmän biler, ýöne men kän gaş aýyrmany halamok. Şonuň üçin hem maksimalny ösdürýän, soň aýyrýan. Şeýle Estee Lauderyň tony bar, şony ulanýas. Munuň ýöne mende dozatory ýok, elimize alyp etýäs.

Men özümi şu wagtlar gowy gowy ýaly görünýärdi. Suratlaryny tapsam bir ýerlerde ildirip geçerin. Çünki dört eden makiýažlama. Ýöne o taýda makiýaž ýok, bildigiňiz. Soň Kazana bir podrugamyň ýanyna gitdim. I ýaňky men makiýažymy gören wagt üstümden gülüpdi. Şundan hem makiýaž olarmy diýip. Soň ýaňky oň etýänini görüp, nähili etýänini. Şondan öwrenip aldym ýaňky. Öň kontr çalmaýardym wapşe näme üçin çalmaly. Rumýana ýadyma düşenok çalýardym. Çalýardym wrote. Rumýana çalýardym ýöne kontr ýanka ýüze tanalyny gelişdiremokdym. Hiç tanany ýüzüme oturanokdy tipa näme üçin. Sebäbi uwlažnýat etmeýän ekenim daş, ýagny uwlažnýat etmeýän ekenim. Ýaňkydan biraz öwrenip aldym. Ýaňky kontury, rumýany çalmany, w obşem, haýlaýter zatlary nädip çal, hemme zady gowy ulanyp bilýärdi. Menem soň şondan öwrenip aldym. Gaty gowy şu tonalny. Söýdüm. Biziň aslynda şu uwlažnýanýamyzam muňa has gowy kömek edýär. Şonuň üçin makiýaž etseňiz,

Soň geldim dolary etmäne başladym ýene täze zatlar zakaz etdim uje instagramdan görýätim gyzlar nähili bezenýär i to i to men ýenede bezenip bilemok ekenim okuw gutaryp bärik geldim soň öýde uje ýaňky biraz bezenýärdim äý şunam edip göreýin sen internetde görýäňä äý şunam edip göreýin Ýöne zatlarymy dostatyçny gowy görmeýärdim. Produktlarymy. Ýaňky original zatlary alyp ulanasym gelýärdi. Baýram bilen söýüşip başlamsoň, Baýrama aýdyp başladym. Ol maňa podarka edip başlady. Ilkinji ýadyma düşenok. Libo Rold alypdym. Rumyanasyny lýubo rare beauty highlighter alypdym ilkinji şonýany. Ondan soň ýene-de syragyna ýetenok produktym. Soň ýuwaş-ýuwaşdan her magazine baramda ýa-da aňyrda zakaz edip berýän gyz bardy. Şonyňa haýyş edip, zakaz etdirip, şeýdip Uje gow gow produksiýalar alyp başladym. Kontur Kikonyň iki ýüz bir nomeri we Road Rumiana Çalýas. Häzirem men özüme üýtgeşik gowy makiýaž etýän diýemok. Muny öňküden bolý meni gowrak. Biraz ýüzümde öň wapşe iň esasy zatlaryň biri öň ýüzümde makiýaž duranokdy. Bir sagatdan kän. Bir sagdydy daže. Nu duranokdyda sebebi bilem pudra ulanmaýardym, fiksator ulanamokdym. Ya ýüzümi gowy uwlažnýat edemokdym aşagyndan. Iz bärik Türkmenistana gelensoň hem şon ýaly. Makiýaž etýän duranok sebäbi uje edip bilemokda nähili edilýär. Soň gyzlardan ýanka makiýaž etýän gyzlardan görýärdim nähili etýärler. Hökman aşagyny uwlažnýa getirýärler, gowy pudra çalýarlar, fiksator etýärler. Soň ýaňky wişlistimdäki kosmetikalar köpelip başlady. Şu taýda burnum oňar makiýapdan çykypdyr. Häli häzi bir güne çen, häzi bir güne çenli şu burnumy oňaryp bilemok. Wroje etýän ýöne bildirmeýär. Indi ýüzümizi pudra bilen

Bes üçde iň ak. Ak svetini alyp durun, näme üçin bilemok, ýöne svetini alyp durun. Kän agyrdanok, ýöne biraz men üçin ak gele. Gözüň aşagyny bar konsilerlemesek. Bu olmaýa täzelden konsiler edip ýören oturyp.

Nädip diýsem, maşynka toplaýar. A gözümiň üstüne etseň, gözüm iki gat ýanak bolup galýar. Şonuň üçin hiç halamokdym. Ýöne çalmany öwrendim, ýuwaş-ýuwaşdan ulanmany öwrendim. Ýokarsyna şonda-da çalmajak bolýan, sebäbi syrama iki gat etýär. Şunda häzirem konsilerimizi pudra bilen zakreplýat etjek. Real gowy produkt alanyňa degýä. Şeýdip soň alyp başladym hemme gowy zatlary. I hemme zadymy täzeledim ýa köne zatlarymy zyňdym. Sebäbi olar Walbursdan alnan bilinmedik kosmetikalardy. Ýöne häzir şonuň

Ýöneşik atresiňki has gowy. Şuň bahasy 160-180 manat ýöne. Çöpki. Ýalpyldaýar bir hili owadan. Zagar berýän. Indi naprimer makiýaž etsem, kamerada iýýätdim makiýažymy, şäbe edip bilemokdym. Meň üçin naprimer öň etsem şuňa häzirki ýanak makiýaž bir hili agyr makiýaž ýanak görünýärdi. Bir hili bildirip duran ýanak. Şoňa ol bolsa kamerada wapşe bilinenok. Häzir indi bolye menye biraz bildirýär kamerada. Häzir hem bir üýtgeşik makiýaž edemokda ýöne. Özümiň edýän makiýažymy görkezýände men birinden gowy etýän ýa gowy edemok diýmok, prosta özüm edýän makiýažymy size görkezýän. Soňky alan brendmi, nähili diýsem, original brend kosmetikalaryň biri şu Dior Rumana. Gowy gören Rumanany näçe köp bolsa şonça gowy. Ýüzüm süre almagy nähili uwajnýa öz etsem hem nähili fiksator etsem biraz iýýä. Onuň üçin köp çalýa. 12 saat barlap gördüm. 12 saatam durýan eken. Gaşymyzy oformlýas etmäne geçes. Обычно prostoy pasteliň nimesi bar. Gaş boýaýany bar. Şuny, hut şuny täzelemeli. Maksimalny kiçi etmäne hereket etýän. Gaşymy hiç haçanam meňzeş çyzyp görmedim. Ne ikisini, ne her gezekden her gezege razny gaşlar bolýar. Nu ýa maksimalny oýnýany ujyny kän çykaramok ýa ýokaryk edemok. Maksimalny öz nähili bolsa şu zatlaryny doldurýan, biraz uç berýän sebäbi ýüzümi öň lazer etdiripdim. Şol hasyl etdiren wagtym biraz garşymyň gyrallaryny köýdüren ekenler. Hiç kime ni sowet de ýüzüňizi hiç haçan lazer etdirmäň. Koroçi gördüňiz. Iki syrasyny gaş hälim edibilemok. No saýdot. Indi gözümize geçýäs. Obýçny günde beýle agyr makiýaž edemok ýa-da gözüme teň zat çalamok. Ýöne bu gün

Gowy guralaryna rast şok etýäs. Bir tarapymy gowy etsem ikinji tarapym hemişe biraz ýumutlyrak bolýar. Iki tarapyny biraz bardaw etdim. Iç ýüzüni biraz açykrak etýäs. Soňra şeýdip ýuwaş ýuwaşdan şeýle makiýaž primerni etmäni öwrendim. Bunu da Catrice-niňki. Germaniýadan podrugamyz getirip beripdi. Biraz içini ýalpyldatýas. Indi podvodka geçýäs. Iň kyn tema do sih por. Öňem çalyp bilemokdym, häzirem çalyp bilemok. Тоже inglotdan podvodka bar. Bir gözüm primerni şuňa görünýär.

Hem ýuwan wagtyň aşagyny gar edenok hem gowy çalynýa biri birine ýapyşdyranok prem işlän tuşlamyň biri halaýan tuşlamyň biri. Kamerada bilinýämi raznicasy bilemok ýöne durmuşda gaty gowy bildirýä. Bu bir gezek çalamdy. Ikinji gezek. I to men kirpiklerimem şol ajyr etdiremde köpüsini ýakypdym şondan soň gyralary kelte kelte bolup çykýa we ýenede iki tarapym razny bolany üçin kirpiklemem razny bu biraz kiçi başgaça durýa bu ýokary ösür edip gowjak durýa häzir özüňiz görersiňiz raznisasyny. Koroç bu tarapy maksimal boýap bilenim şu we gözümiň içini şeýle pastelin galam bilen.

Hemişe kontrol edin. Maýany içine biraz doldurýas. Elimiz bilen biraz rasyşyk etýäs. Güz maşgalamak nähili kynda şeýle taýýarlyk görýär. Aňyrda baýram ýatyp jylban oýnaýar. Halaýan şpamadan galamy. Soň şeýle baýsynmy? Öýjük bu gyza maslahat berdi. Galýan wagtym şoň galamy bar. Iýip aňadasy bar. Näle boldaý? Kontura degmän, içini boýaýan. Onda matygy biraz. Aslynda içini koreýski edip gyzly etmäni gowy görýän. Bu gün näme üçindir şeýle edesim geldi. Üstüne şeýle elýandan bleskim bar. Çatır. We soňky etapymyz fiksator şarlotanka. Şeýdip siz bilen makiýažym boldum. Indi siz özüňiz baha beriň. Makiýaž etmän biraz öwrenipdirinmi ýa häli öwrenmändirinmi? Indi siz bilen saçymyň ukladkasyny görýäs we özüňiz baha berýäňiz. Şeýle açanda-da aýlap açmaly. Şu ukladka etmäni wagty uzak alýanlygy sebäpli kän halamok, ýöne ukladkaň özüni ukladka etmän günüm saçym ujasny durýar. Iki güne-de ýetenok ýaňky. A ukladka etsem, şu näçe günläp saçym goja durýar. Serediň, obýomyny görýäňizmi?

Menä haladym.